Ase amarieta inche nkorokwa Amos Omeri Mokaya, inche na omo MCA o Nyatieko ward ogotoka Kericho Churches South ime Kisii County. Rero iga twabarangeiri tokwanire igoro ye amagenderero moroche ago korwa ye chipara ime ya Kisii County, naende tobatebi ng'aki buna intwe aba MCA toigwete. Bono buna inche omo MCA o Nyatieko. Natakanche ake iga ntebe ng'a tarehe kumi na tatu omoteni o sita, eye yarenge Jumamosi, aa Gavana Arati nachete Seita arinyatie Kesirie, agaeresa Abakristo baito banyatiekwa na abanto banyatiekwa ng'a nachagete korema chipaara, nagora chimashini ochakire korema chipaara ase ekaunti, lakini ase enyatieko akoeresa abanto baito ng'a taratwara plan ende ase engencho ng'a inche buna omo MCA, tinamoa apare akorema. Bono nataka goteba igaa, rero iga buna togokwana iga, chipara twaenanete chionsi pi gochia ase edepartment ye chipara ya Kisii County. November 2025 ekero tware korosia ebudget yaito ye county, naenanete chipara fourteen.

Riondiba, erinde riamorere chipara echi toigore chinyia, erinde riasasati kera getwa nyansi ase enyancha yaroseti buya, goteba ng'a naende ekaunti echi konyeirorera. Nkamua epara yare korwa Nyatiko market, etiire riarogito ase chipara echi toigwete chirikoro, ria Abineri, epara eri rigoeta ebate, erinde ria Mokono, epara eri rigoenda riria obwogo, nkamua epara yare korwa ria Nyambambo, ria Nyambambo, erinde Nyamboga, erinde mpaka Getare, Getare ng'umbu. nkamwepara aria korwa Kiogo, naende Moneke, Kiogo aria ase ebridge, naende Riangoko, mpaka chisera epara eria goeta Mangaia. Echi ne chipara chiria chiatakeirwe gokorerwa maintenance, twaroseti gose chinde chiarenge ase kera ase omochomba are korema, lakini bono chiabeire chimbe, nkarengereria ng'a ase engencho twatwarire ebiragita, bono tiga twename chipara echi korwa. On top of this, namaete chipara saba, chiatakeire chichiko igoro.

egeturumboka mpaka gesarara, epaara enyia egwente ko igoro, ngamoa epaara nere ere geturi moino, egwente korwa geturi ase epiachi, etiire mpaka aria bo obonchoru, epaara enyia egwente go connect abanto baito ba ase ense na abanto baito ba nyatieko. Namoete epaara ekorwa kiangoso, epaara nere ere manga ime korwa riera bago ende kiangoso, ende ende mpaka monike catholic, emanga ime goeta kabisa. Namoete epaara. ende igoro ria Nyankobi, eturumboke ende Nyamura. Echi chionsi chibe chipara 14. Nimbwate elist eye iga iga ninyare konyeshare. Bono ekero chitwamoa chipara echio egento giatakeire bono egetakeire ng'a omo director o roads, toromo ntobwate sub county engineer. Oyio bono nere otakeire. ache chipara echi chirimo, lakini bono moigwete gabana gochia ira ase embeo ase abanto baito, akobatebia ng'a inche buna omo mca o Nyatiko na aba mca bande aba tore nabarobwo na abande bataiga, ng'a ntoramoa elist ye chipara abwenerete gokora. Ntaete ntebe iga, ntebe ng'a gabana gose omo mca mbari korema para direct. Omogabana na omo mca intwe toko work buna chipatrol ase amagenderero ago korwa ecounty. Ekero omo mca abekire chipara ase ebudget. Omogabana nere arigererie arore edepartment yaye yabekire ebinto bitakire onye chimashini chiororo, chipara echi chiremo. Lakini buna toroche, Gavana Simba ataete goaka siasa ne chipara, ataete kworokia abanainchi ng'a nere ogokora egasi na aba MP mbare gokora egasi. Bono ochakire koburukania amagenderero na siasa ime. Egento Gavana agotoboyia, aba MC aba bonsi oigwete buna akonya gotara ecounty agoteba ng'a mbaramoa chipara, aba naba MC bare namatiani. ase engiya twairire estand yaito ng'a togo support Matiang'i, bono oamuire ng'a ataete ato sacrifice, aende ang' atwe incite against abananchi, aorokie ng'a ng'a intwe ntoramoe amagenderero. Ntaete goteba iga ng'a ritang'ani to tosabe gavana oito, atige koburukania amagenderero na siasa, kera omonto nabwate obosibore ng'a go support ense eye. Ere ntomanyete ng'a ngo support are Ruto.

tari komosupport, agokora igo ampanisie buna inche gose buna abanto ba Nyatieko, chipareti tokorema Nyatieko, mbanto ki bagwetoa? Nomo MC ogoeta chimakori aa tokoigora? Gose nomo abanto ba Nyatieko? Igo ntebe ng'a ritang'ani totebe ng'a tiga gavana atige gopanisia abanto baito ba Nyatieko na abanto ba Kisii county engima ase engencho ya personal interest chiaye abwate chia siasa chia Ruto. Tiga areme chipara. kera omonto aremerwe eparabi, gose abanainchi bonsi pi ba Kisii County mbamoakete chikura. Nonya baria batamoakerete mba belonged to Kisii County ngoakana bare ebango, baremerwe chipara atari koreta siasa ya obo mca ime, siasa ya obo ng'a ng'a gose ng'a oyo ng'ago support naende. Naende ntebe iga, ntebe ng'a gavana oito ah nagendererete gochochera buna bono igoro narenge ase Masimba, narenge aria Kiamokaba, ogotebia abanto ng'a omoembe o Echuni. omw'MCA o Gesusu ng'a bamoirere elist ye chipara ng'a nario ebiragita bimanye koenda oo. Bono tobori ng'a chibesa echi chikorema chipara nechia gavana gose ne chibesa chie county. Igo bono yabeire ng'a amagenderero abo korwa ase county eye tere e favor, igo bono tochake korigia gavana gose omonto onto tokomorigia achie korotosa echipara ntebe ng'a siasa eye tiga toteme konyekemea naende abanto baito banyete komomanya iga. Chipara ntorwete twarwete ase elist chire ase department ye chipara ekorosia. Chipara Kisi County, toganye toroserigwe chipara na chitarosirie abanto baminto, rende ntokwamwa atorigwe nao amakombe twende toreme ase enchera bono gavana ogo amoire ng'a intwe nitori goakana abanto nigo tokorema chiria chiasarikire especially chipara bono echi chiatobekire chitabwati amakarabati etoganyete ntitoganyete tiga chimachine echi chiche chitacheti nigo togochia kwamwa atorigwe amakombe toiremere ase enchera gavana ero amoire gototiga. Gento Tomas obaare Yondo omoemisi obo ase goitanari, buna oyominto aikire gokwana, igo twachire iga naintwe rero gokwanera egento keria twarorire geko korwa gia siasa, buna bono siasa yaretirwe ase amagenderero. Ntagete ko respond gocha ase omo deputy governor oito, omogaka nakagete na omogaka oesigete, motebi iga, Omweshimiwa Obebo, emiaka nere egoika omonto otiga obwana, emiaka nere egoika omonto oesika.

eserekari y'ecounty iga, amagenderero tari mo mca ogokorerwa, amagenderero na abanainchi baria bagokorerwa into buna aba mca we have done our part, lakini gavana simba onye gatagete go advance egento ekeiga ng'a aba mca ago punish ase eng'encho bairire siasa yabo omorengo omong'ao, etagete tomokanie ng'a tiga akorere abanainchi egasi, 2027 gegoika, to abananchi baria bamweboka abanyene.

Number two, chibara chiaito twakorete budgeting togachibeka chibara like me inche omo MC omasimba chibara nabegete chibara 31 na printire chi copy 10000 ngotoma nde ase ward kera omomenyi omasimba kera abanto at least banyore every family bamanye na oborimo bwa rati bwaikire omoyo because we put those I put those roads in the budget I forwarded those roads gochakera omotienyi osta toga forward omotienyi ikomi na kabere omokomi ikomi na rimo buna abaminto bateba

Chibesa nachio echiyo chigochaka komominyokia etaoni, left right centre, nachiaga gotumia goaka aba mca bande ebiboko. Egento kende ntagete gotebia simba, naro orire omwana ominto tanyara goteba ng'a nobokurumi akorwania. Rero iga simba natene motwe yaito atoe chicontractors baria bagokora egasi kisi, atotebie ng'a ge- gegasi eye ekae gocontracta gete, egasi eye ekae gocontracta gete. Simba rero nere ecleaner, nere okomake every decision, nere econtractor, nere ogoeakana, Oise korigereria nonya ne county maate igaa, buna mweshimiwa Bosi ateba ng'a we have 6.3 unspent balances. Contractors baria ba local abanto baito ba Gusii, contractor teri nonya neyomo yaakanirwe egasi yakorirwe ecounty. Totagete gosaba omwana ominto simba, tachete Gusii kotesa omogusii, iga achete Gusii akorere omogusii egasi. Oye esegi yaye abwate na omweshimiwa Matiang'i intwe ntobwati shida. lakini tigakorera omogusii egasi. Omogusii naroche engaki egenderete and at the right time, omogusii nameke edecision ng'a eye eye iga namagoso twakorete ase ecounty yaito ya Bosongo.
Gavana Simba Arati obeire tagoteebia abanto ng'a chibesa echi chiagora ebirakita chire one point eight, twabegete ebudget ya one point eight billion ng'o ng'osavirie chibesa chiria abayi bare koiba ng'a nachigokora. Ntete mbeke iga abanto baminto naende tomanyane na aba mca mbare aa. naende ebi ntobwate records chikworokia, chibese togorete ebiragita tari chia simbarati, chibese chikogorete ebiragita ne chibese chia Kisii County Government echi twabegete ebudget, naende buna mwaigure abachumba aba batebire, ekero twabeka ebudget ya one point eight billion, abwo nabo ebiragita chibesa chiaye korwa eight hundred million chichi kogora ebiragita chichi chichi korigia omooro, chichi korigia na ebinto binde. Lakini buna mwaigwete aba mca bagoteba, ebiragita biria mbigorire ase enchera ere ya obotantanu ake. ebiragita the lowest bidder yare koonia ebiragita yarenge 400 million lakini Simba arati akagora ebiragita at 800 million agatiga omonto 400 million igo chibesa ere akabeka echi chinde moguko akamanya kogenda ase omonto okoremia ebiragita ebi akarora ng'a abanto mbayo gusii barareme ebiragita agachia koa omogera okorokwa Omondi korwa Migori agoteba ng'a ebiragita nebi eserikari lakini ne private person obwate ebiragita ng'a nere ogotoremia Naende egento gegotogechi sana abanto baminto ebi tokoboria gekogera tonya kominyokigwa naende tokorina nonya chipara echi, ng'a bono igo ng'a baka abanto bakorema omotaro eri bakorema nabagere, baka abanto bagosunana chigari chiri chi'omworomo nabagere, nario totaete koboria abanto baminto oende gusii engima. Ntobwati bana baratenena ase chigari chiria basunane abagusii. Ntobwati planter operators bare abagusii baragendia ebirakita biria batoroserie chipara. Tokomoboria igo ochaka goteba ng'a ne chipipe atachire ng'a naki tokomobunia. Bono inche egento nataka gotebia abanto baminto nekeene buna riria naika goteba. eke mogotobwatesia abanto baminto mobaso gwancha twonerigwe oborimo. Tiga chipara chiremwe naende mobwate eright buna abanto baguse bugusie engima onye epara teraremwe ebiragita biria oruete ebango yao nabo ekwamwa togende ase onye ne isisi togende ase naende nabo tokoiremera ritang'ani so that ekero agochi gocha kotoboria chikura tomoborie ng'a ekero atoruka bono chikura chirochio ntochikomoa ngai tokorusia. Mbuya mono. Ekiamoerio kabisa abanto bane b'amasimba.